Yo amanfoɔ mema mo akwaaba de ba Okwawuman TV so. Me din ara ne Kwawuni Ba. Na ɛnnɛ yɛ ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ Yɛnkɔ Kwawu dwumadie no mu. Na saa berɛ yi yɛbɛpue mu wɔ Mpraeso Sports Stadium. Ne nyinaa yɛ dwumadie no ara mpɔmpɔnsoɔ no bi na yɛretoa so no. Na ɛnnɛ KPN yɛ Kwawu Professionals Network ɛna afei Young Kwawu Forum, YKF, na ɛde dwumadi no bɛhyehyɛ so. Nti saa bere yi, mom yɛnkɔ agoprama so na yɛnkɔhwɛ deɛ ɛrekɔ.

Nana Obeng Akrofi Datteh yɛ a ɔyɛ Baamuhene wɔ Mprae so Kwawu. Na sɛsi a no mɛbisa no so far nea ɔhu fa dwumadie yi ho. Ɛyɛ yɛnkɔ Kwawu Festival no.
Me meda wo ase sɛ woama me saa kwan yei na mede nkyia ɛbɛfa mo fidie yi so a ɛfiri Dasebrɛ Kuamoa Agyapong a ɔtɔ so mmienu Kwawu nyinaa ɛwura ɛma Atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa, uh, me din de Nana Obia Krofi Date, meyɛ Nana Mprae so hene, baa mu hene. Uh, me ara so na mehwɛ Kwawu Tourism, Events and Marketing ɛma um, Dasebrɛ. Na question a wobisa me yi deɛ, asɛ mehu deɛ menka because as uh, uh, it took us all by surprise so uh, um, kpn ne other groups no tumi ka wɔn ho bɔ mu hyehyɛ yɛn kɔkɔɔ adwumadie yi na program wei no ɛyɛ ne first kind mpo ni na ɛbɛkɔ ne second year ɛbɛyɛ adu twam because sɛ wei mpo na ɔmo kyerɛ sɛ mpanimfoɔ ne sɛ na time ne sɔ a But hwɛ eh, nneɛma a wɔn atumi ayɛ. Na that means yɛ yɛ yɛde mpaebɔ ne yɛ nyansa taa wɔn akyi a, ɛbɛyɛ kɛseɛ ama ayɛ kɛse paa. Da bi a m'asɛm baako a yɛ a meka ne sɛ ɛbɛyɛ me ya sɛ eh, obi sɛ watwa ticket sɛ ɔkɔ Dubai, ɔkɔ China, ɔkɔ Thailand akɔhwɛ n'ani so adeɛ. Sɛ wohwɛ yɛ kurom kwawu yi a, the whole Ghana yɛn yɛ kita um, tourist site kyɛn obiara. Sɛ mo bɛhwɛ a, ndura awia yɛ kɔɔ Bruku so, yɛ bɛ sen kɔɔ Water Falls wɔ Tafo, yɛ bɛ sen kɔɔ ɛɛ Kofie ho ɛwɔ Twinere ase, yɛ bɛ sen kɔ foro ɛɛ yi Thousand Steps ɛwɔ Obo ɛne yɛ Zip Line. Ɛno ne nneɛma bebree bi a ɛwɔ Kwawu Kuro mu a ɛsɛ sɛ yɛtumi de ahohoɔ ba Enti sɛ woyɛ kwawuni ba anaasɛ woyɛ ɔwofoɔ bi anaasɛ woyɛ amanɔneni bi na wo so woba Ghana deɛ a na wo ba tɔɔ wɔ Ghana ɛyɛ sɛ ɛɛ kwawu no ɛyɛ number one because yɛwɔ nneɛma no nyinaa. Uh, natural um, tourist sites a ah, unadulterated biribiara nkekawa biara nni ho ɛnyɛ sɛ afei na mekɔforo bepɔ yi na mekɔpira anaasɛ biribi daabi Yɛwɔ tour guide sɛ wɔn de wɔn bɛkɔ baabi bia. Nti yɛsrɛ sɛ yɛn nuanom wɔn amanɔne, wɔn namfofoɔ, aborɔfo, wɔn wɔ baabi bia no, wɔn ba Ghana, wɔn mmra Gwawu na wɔn mmɛhu sɛ deɛ yɛwɔ wɔ ha no ɛho nkohia sɛ wobɛkɔtua sika bebree akɔ dubai anaa kuro foforɔ so na woa wo kurom no wobɛnya ne nyinaa wɔ ha sei Ana we deɛ daase. Ni ase da.
Pacho efrɛ wo sɛ. Pacho efrɛ mi Asante Kisi. Pacho fi kuro bɛn so. Mi fi Ɔbɔmi Nkwawu. Okay.
Pacho dwumadie yi sese sɛ na ohun. Oh, MC dwumadie no deɛ akɔ so kama kama kama sɛ deɛ yɛhwɛ no. Yɛfiri nkran yɛba no. Yɛbɔ yɛtiri mu pɔ se o yɛba yɛde nkurɔfoɔ a wɔn ntam ba Kwawu ha. Ba yɛawo yɛawo yɛn wɔ nkran yɛatena nkran yɛakyɛ a yɛn ba yɛn ntam ba ha no yɛde yɛn ba no yɛde yɛn ba so a yɛpɛ sɛ yɛde yɛn kɔkɔhwɛ mmeammea a ɛwɔ kwawu ha a ɛyɛ anika anigye. Mbea a yɛfrɛ no tourist sites na yɛbaeɛ no, ɛm sɛ yɛtumi akɔkɔhwɛ sites yi pii wɔ kwawu kurom ha. Afe sɛ afe sɛsɛ yɛhwɛ yɛnim sɛ ɛbɛtumi asan ayɛ biom. Ɛnti no sɛ berɛ no so na sɛ advert no yɛde ba abɔnten na yɛde nhyehyɛeɛ no hyehyɛ so a, obiara mbɔ mmɔden sɛ ɔbɛtumi ama ne ba ne ne kunu ne ne yere na wɔn nyinaa bɛba. na wɔn nso ama ba no nyinaa aka abom na yɛatumi ahwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛma Kwawu atu mpɔn na yɛbɛdevelɔpe yɛn tourist sites a ɛwɔ Kwawu ha sɛnea ɛbɛyɛ a amanfoɔ sɛnea obiara sɔre ɔkɔ Cape Coast no yɛpɛ sɛ obiara sɔre a ɔmbra Kwawu na ɔmbɛhwɛ Kwawu so because ha yɛ fɛ ɛne yɛwɔ biribiara wɔ ha yɛwɔ afram wɔ hɔ yɛwɔ Kofi Aho cave wɔ hɔ yɛwɔ Buruku ɛɛ Mountain no wɔ hɔ. Nneɛma pii nso wɔ hɔ a woba a wobɛtumi ahu. Enti no, yɛbɛka akyerɛ amanfoɔ sɛ obiara mma no nyɛ ne botaeɛ sɛ woyɛ Kwawuni ba nko ara na sɛ wowɔ akwantuo mu a na sɛ wɔmmaa Kwawu da. Afe a ɛreba yi, ɛnyɛ Easter nko ara. Seesei yɛte Easter na yɛrekɔ Kwawu. Enti no, April mu yɛyɛ Easter a, September mu nso yɛkɔ Kwawu. Enti woantumi amma Easter a, September mu bɛtumi aba yɛ kɔkɔ o na waba ne deɛ nyinaa aka bom ne yɛama anigye aba. Hey chairman me deɛ daase. Ase dɛ ni hɔ.
Yo abusuafoɔ saa bere mi nsa ka planning committee member baako a eh, wɔn ka ho bi na wɔn hyehyɛ yɛn kɔkɔɔ festival 2019 nti mibisa na asɛm kakra bàtchɛ fɛrɛ sɛ. Yɛfrɛ me Nana Kwame. Dodoɔ naa fɛ me gyee wa ba agyei. Yoo sese ɛmi sɛ yɛ from Friday no nneɛma bebree akɔ so na dwumadie no wohu ne sɛn? Adwumadie yɛ dwumadie a yɛhyehyɛ yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛma yɛbɛba efie as in home coming for Kwahufoɔ. Naamafo a yɛaba a yɛwɔ akwantuo mu, yɛbɛhwɛ nnepa a yɛwɔ ne saa nneɛma nneɛma no. Ɛno nti na ɛma yɛhyehyɛɛ saa wei festival yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afe biara no yɛbɛkeka yɛn ho abom aba Kawuma mu abɛdi saa adwuma yi. Yoo, na saa bere yi ɛɛ wobɛtumi akyerɛ mu KPN ɛɛ dwumadie a mudi ɛne biribi kakra. Yoo, dwumadie yɛ dwumadie a Ɛnyɛ KPN nko ara na ɛhyehyɛeɛ, ɛyɛ akuo ahodoɔ bɛyɛ mmiɛnsa a aban mufoɔ ka ho na ɛhyehyɛɛ saa dwumadie yi. Na KPN no yɛ Kwao Professionals Network, ɛna yɛwɔ YKF, Young Kwao Forum, ɛna yɛwɔ GTA, Ghana Tourism Authority. Na what happen ne sɛ yɛtena ase yɛn saa akuafokuo mmiɛnsa yi tena ase dwene ho hu sɛ ɛsɛ sɛ Kwawufoɔ so nya biribi a ɛde wɔn bɛba Kwawuman mu. Berɛ ne berɛm kwan ahodoɔ so nneɛma bebree mu no, Kwawufoɔ wɔ nnepa bebree a yɛhu sɛ sɛ yɛbɔ ho dawuro na sɛ yɛde kyerɛ amansan a, ɛyɛ nneɛma a sɛbe wokɔ kuro amanaman so a wonnya no bebree saa nti no ma me nsi me nsan kɔ m'akyi na menkɔfa deɛ KPN no kyerɛ KPN no yɛ kɔɔfoɔ mma a sɛbi wɔn wɔ wɔn biribi yɛ wɔn nsa no dwuma meka biribi yɛ a mekyɛ obi ɔwɔ ne nsa no dwuma bi obi a ɔdi ne dwuma ahodoɔ bi wɔ kwanfo so hodoɔ bebree so a yɛakeka yɛn ho abom ɛmfa ho ne neɛ woyɛ ebi yɛ adɔktafoɔ ebi yɛ apolisifoɔ ebi yɛ sogyafoɔ Ebi yɛ pilots, ebi yɛ, kyerɛ sɛ every profession in life wobɛnya bi ɛna ɛwɔ mu na yɛaka yɛn ho abom. Na yɛn botaeɛ ne yɛn nsusuiɛ, nneɛma nketenkete bebree a yɛagye atom sɛ yɛbɛyɛ ne sɛ yɛbɛma mpomtuo aba Kwauma mu. Nti sɛ wohwɛ yɛn botaeɛ a ɛsi yɛn ani so a, yɛse boa Kwauni na ɔmmoa Kwauni na yɛmmoa Kwau. Yɛn botaeɛ titire a ɛsi yɛn ani so no no. Nti sɛ me meboa me yɔnko Kwauni na ɔno nso nya mmoa no na ɔde aboa Kwauni bi na yɛn nyinaa bɛboa Kwauman deɛ, na ɛho behia sɛ yɛbɛhyehyɛ homecoming dwumadie bi a da koro bi wɔ afe no mu no, yɛn nyinaa yɛba abɛhyiam na yɛabɛtoto saa dwumadie bi sɛn na yɛde yɛn ɔdomankoma ne ɔbɔrebɔ a ɔbɔ adeɛ nneɛma a wɔde akyɛ yɛn no yɛde kyerɛ wiase sɛ nneɛma a yɛso yɛwɔ nie. Ɛno nti na ɛma yɛbaeɛ. Yoo na wedeɛ maame bisa o question etwa toɔ koraa ɛɛ wohwɛ ɔmo a ɔmo antumi ama dwumadie yi anaa akɔwofo a ɛwɔ akwantuo mu ne adeɛ dansɛm na ɔka kyerɛ wɔn. Ɛm ɛm sɛ wei yɛ deɛ edi kan a yɛyɛɛyɛ ɛna yɛsusu sɛ biribiara ahyɛseɛ no yɛnka sɛ ɛyɛ den na biribiara ahyɛseɛ no ɛyɛ a na ahoboa no ɛwɔ nkorɔfoɔ afa mu no ɛnhyɛ da nkɔ yie saa enti no yɛhwɛ nim sɛ. na seɛ deɛ ne deɛ yɛde eh, ɛho ntotoeɛ bɛba ɛbɛda adi ntɛm yɛbɛda ɛho ntotoeɛ no adi ntɛm sɛnea ɛbɛyɛ a amansan ne nnipa a ɛwɔ wiase nyinaa ɛbɛte nka ntɛm na wɔn aba na wɔn bɛdu na sɛ yɛne wɔn ɛyɛ wei a yɛto nsa frɛ obiara sɛ ɔmmra kwaw ɛna ɛda ase ɛsɛ ɛda ase asase aban yɛn ti gyae bàtà fẹ́ ọ̀sẹ̀.
mi bàtà fẹ́ mi poka.
poka bàtà fi kúrò bẹ́ẹ̀ sẹ́. mi bàtà mi fi kọ́ mprai so mi firi nana mpadu dẹ́ẹ̀dùyàm ẹ̀nana pọ̀. ne me, enti metumi di ɔhene wɔ mprae so maa mu. Enti me, me, me, meyɛ ɔhene ɛ- nana. Sisi ahu dwumadie yi sɛn? Dwumadie yi deɛ ɛyɛ anika, ɛyɛ fɛ. Sɛ ɛyɛ kwawofoɔ yɛaka yɛn ho abom sɛ yɛn nyinaa no, yɛn a yɛatra Nkran akyɛ me saa a, matena akwantuo mu akyɛ paa. Ɛyɛ Nkran ne Kɔfoɔ Dua. Nti sɛ saa dwumadie wei yɛn nyinaa aka yɛn ho abom sɛ yɛbɛdi saa dwumadie wei ɛyɛ kurom kwawu a, cause kwawu yɛwɔ nnepa wɔ kwawu. Woba Kwawu a yɛwɔ ɔtɔre site bebree. Na wahwɛ mmeranteɛ ne mmabaawa yi a aba park yi so a yɛn nyinaa ka yɛn ho abom asɛ Kwawufo mma. Asɛ Kwawufo yɛwɔ adeoye wɔ Kwawu.
Yo abusuafoɔ saa berɛ yi eh, dwumadie no ara na yɛgu so no ɛyɛ nkɔ Kwawu festival na ɛno ara na yɛgu so na saa berɛ yi yɛaba bɛpie mu ɛwɔ Atibie Kwawu

Yɛwɔ abusuafoɔ saa berɛ me nsa ka ɔdame agyare a ɔno nso ɔyɛ journalist na ɛɛ ɔdame saa berɛ yi as a co journalist wohu ɛfɛn sɛ program no sɛ. gye kakra no mɛ.
ɔwɔ deɛ yɛ bɔ.
well um, sɛdeɛ yɛn nyinaa anim no ɛm sɛ yɛn nyinaa yɛ kɔw in diaspora yɛn nyinaa yɛ kɔwfoɔ a yɛtu kwan a yɛkɔbɔ bra aba fie. Na as usual yɛwɔ hɔ na nananom ne mpanyinfoɔ de tu anim sɛ eh, KPN in collaboration with ɛyɛ eh, Kwa Youth Association YKA ɛde dwumadie bi ba yɛfrɛ no yɛn kokɔw na yɛn kokɔw ɛbaeɛ no sɛdeɛ yɛn nso yɛ kɔɔfoɔ no na yɛte nkran no yɛntumi ntena nkran sɛbe mengye me nni anaa mengye me se wɔ nkran na we have to come and support our brothers na etumi bɛyɛ afahyɛ no ma afahyɛ no yɛ sonkom na frankly speaking meba ha friday efie da right after me pɔn morning show a pɛ ɛna metu kaa ɛbaeɛ na mebaeɛ no i'm so happy wobɛhwɛ mpanimfoɔ akukuda mpanimfoɔ a ɛtumi abɛhyia wɔn nyinaa yɛ kɔɔfoɔ ne how a ɛtumi exchange contact a yɛbuild links Ɛwɔ ha na akyerɛ sɛ ampa Kwawu no the Kwawu that we used to know before is no Kwawu today. The Kwawu that we used to know before is no Kwawu today. Wɔbɛhwɛ mpanyinfoɔ a kuku dɛm aba ha na wɔn try to project the Kwawu man. Ɛyɛ wonderful and we really appreciate it. Yɛde obi bia ase sɛ wɔn tumi aba. Ɛyɛ sɛ ne program no ayɛ fantastic. Amama ni agye. Sɛ me meyɛ Kwawni, let me tell you this secret, I'm very very proud to be a Kwaw man. Eti sɛ ɛnɛ yi wonyɛ Kwawni a, ɛsɛ wotumi bɛ naturalize na bɛyɛ Kwawni. Obi san sɛ abɛyɛ dɛ naturalize na bɛyɛ Kwawni. Pɛ Kwawni bɛ ma na ɛware no. Woware Kwawni bɛ mu a, ɔno bɛwo ba. Ɔno wo akwadaa no a, akwadaa no bɛyɛ Kwawni. Na naturalize because in five years to come no, wopɛ sɛ wobɛ Kwaw a, wobɛgye visa. yɛ maame hwɛ dɛm beautiful mansions yi just like that na wɔn kɔ no you need to obtain a visa before you come to kow etimi ɛnɛ yi ɛnɛ yi ɛnɛ yi mani agye fɔkin sɛ mi mi yɛ kow ni i'm telling you the gospel fact mani agye sɛ mi yɛ kow ni so you too you have to be proud of yourself sɛ wɔn so yɛ dɛn wɔyɛ kow ni kow no this how some of the people all started okɔ miami okɔ florida this how they all started okɔ malaysia kuala lumpur okɔ dubai okɔ.

Ano asi. Meda ase paa. Yoo ɔman de hyɛ saa bere me nsa ka ɛyɛ wakye ɛwɔ ha nom na me pɛsɛ me bisa no nsɛm baako mienu bi honourable me kyia wo. Mpakyɛw me gye wo so. Yoo mpakyɛw yɛn kɔ kwawu festival ehu ne sɛn. Oh yɛn kɔ kwawu festival yi ɛyɛ adeɛ bi a atɔ ma koma so paa esan sɛ ɛɛ ɛdu Easter yɛn nyinaa yɛforo bepɔ no na. Ɛno nko ara na yɛn nkorofuman Ghanafoɔ ɛka ɛfa yɛn ho. Na sɛ sɛsii ara yɛahyehyɛ sɛ Kwawu ɛbɛsan de afahyɛ foforɔ bi aka ho na ayɛ Yɛnkɔ Kwawu Festival a, megye di sɛ ɛyɛ ne papa mu. Na mebisa wo deɛ ɛtwa toɔ sɛ wɔn a wɔantumi amma no dɛn na woka kyerɛ wɔn afrɛ sɛ? Oh, wɔahwere adeɛ paa nti afɛɛ sɛɛ deɛ ɛsɛ sɛ obi biara bɔ mmɔden sɛ yɛnkɔ Koo festival. Onyaa te sɛ September, first September, ɔnhyɛ aseɛ mboaboa ne ho. Na mmerɛ no du pɛ, na waforo bepɔ no. Ɔno ara bɛhu sɛ yɛ kaa yɛ ampa. Yɛda ase.
Nso meda mo ase.
Yoo abusuafoɔ saa bere mi nsa aka ɛyɛ Kaakyire Kwame Apea yɛ a ɔyɛ nwontoni kɛseɛ paa wɔ Ghana ha. Na ɔsan nso yɛ producer. Na yɛn kɔkɔɔ festival yi mu no mebisa no deɛ wahu afa. Ɔna abɔ mekyia o. Mɛgye so menua. Yoo, na so far wohu adwumadie no sɛn? As a matter of fact, ɛfiri ɛnora no a yɛbaeɛ no bɛsi saa berɛ nyinaa no, metumi hu sɛ ɛyɛ good sɛ yɛbɛ promote yɛdeɛ ɛyɛ kwawu, yɛ kwawu man mu. Because me mewie school apradan nti no obiara kora nim sɛ meyɛ kwawuni because of nana mpadu a mede me ho bɔɔ no ɔne prince ɔsɛe kofi mebaeɛ nso m'ani agye a ɛfiri ɛnora aba abɛsi nnɛ no trust me ɛyɛ uh, very nice nti no sɛ ɛbɛtoa so every year i think sɛ kow yɛwɔ ade papa yɛwɔ ne papa wɔ ha na ghana nso bɛnya so mfasoɔ na wohwɛ ɔmo ɔmo ntumi amma dwumadie yɛ adeɛ asɛm na woka kyerɛ Ɛɛ, kakra a mɛka akyerɛ wɔn a ɛntumi amma dwumadie wɔ a wɔhwɛ me sɛ yɛnkɔ Kwawu every September, 21st September yɛwɔ adwene sɛ yɛrekɔ Kwawu ma yɛmpromote yɛdeɛ, yɛ tourism because wohwɛ Kwawu ha mmepɔ ne nneɛma ɛwɔ ha, adan ne nneɛma fɛfɛfɛfɛ ɛwɔ ha a, wo a woamma bi no woayɛ wo ho try sɛ every 21st September deɛ wobɛyɛ w'adwene sɛ Sɛ Nyame boa na wowɔ ahoɔden na ate nkwa mu kwan deɛ a, yɛnkɔ kwawu oo kwawu. Wei nyɛ Easter asɛm, wei yɛ September asɛm. Yɛnkɔ kwawu. Yohana me da ase bebree. Me nso me da ase.
Ee wagya me kyia o. Yɛ agya me nua.
Pakyɛ ɛfrɛ ɔsɛ. Yɛfrɛ me fɛ kyerɛ me nsa anaa kokyia na Fredima. Sɛ na manfo nim wɔ music bɛɛ eh, na show biz business. Yo.
Pakyɛ yɛnkɔ kwawu festival, ehu ne sɛn? Kofo mani abie paa. Eh. the first time ade baa kwawu ɛyɛ 1985 bɛde kwa metwaa mu but last year on the april 28th na mebaa abɛtifi ɔhɔ na mekɔ daeɛ na ne kura nyame anim kyɛ sɛ wode nsane adwa ne ma bepɔ yi de aba yi na kyɛ sɛ kɔmfo mani abie pa mɔyɛ ade mbɔ mo ho mmɔde kuro no ɛfɛ na meka kyerɛ ghanafoɔ sɛ wode sika nso bɛkɔ dubai akɔ sɛ ɛsɛ sika dɛ ɔno fa bra biribiaa bi wɔ ha the weather is very very good good Hotels, ɛdze wɔ ha, nipa, aduane bɛn na apa a wɔntumi nyɛ ni wɔ ha? Me maa dɔto ɛɛ ɔfrɛ sɛ Abetifi as my second home. Mefiri Agogo Asante Akyem, but Abetifi ɛne Agogofoɔ yɛwɔ twaka. Tumi Abetifi is my second home here. Kɔfoɔ de mɛpɛm asɛm paa, you are very industrious. Ɛnim a moyɛ ma Ghana no, ɛka Ghana sikafoɔ, ɛ industries, tata brewery nom, ɛne ma bɛyɛ ma ɔma mu anya, ɛnyɛ afiri kɔ ɔma mu ha. Nti kwa wo deɛ, woka Ghana a, wontumi nyi, nti ɛfɛ no Kwawu Republic no. Mo ankasa mo de mo ho. Yes. Me ba in fact me ni agye paa for the past three days. Yura Brian Champon na da da da Roma. The hotel be Rock City. Ho na ye ko so ye agye so agye die ni a. Tukwafo e ma mo ni yo. Ni ma mo ye nyina. Na eh ma me bisa o asem o twa to kra na. Me se o omo a omo antimi ama dwumadie a kwafo ma e wa abrokyire ni ade ade. Me den na wo ka kire o. Me ka kire o se
Sɛ woto Switzerland anaa sɛ yɛ o Ghana o Switzerland ne Kwawu ha sei weather no yɛ very very good mo nyinaa na afe no so mo mmra mo de amo mmra fie na mɛboa fie adwuma ɛfiri sɛ Kwawu deɛ sɛ deɛ kan wohwɛ woto ani hwɛ a ɛɛ eh, green hɔ nyinaa nnua yi fifiri sɛ ɔdoma nko abɔ nnua yɛntwa baako koraa ɛgya koraa nka baako koraa ɛti mo amo ama no no yɛsrɛ mo sɛ momfa sika kakra ma mo manya no momfa mɛboa Kwawu man na Kwawu man nso ntu mpɔn na mmofra na ɛba no ɔmo nso ɛfefɛ no ɔmo nso ntumi nya nkenya bi sɛ daakye ɔmo nni hɔ koraa no a, ɔmo na ebedi adi adi. Kwawu deɛ, ɛyɛ kwawu ampa ara. M'ani agye ha paa. Mɛsan aba ha so da biara, ɛnyɛ Easter nko ara. Daase paa.
Nso daase paa. Yoo, agya mpa kyerɛ fɛ ɔsɛn. Akwasi Agyeman, Ghana Tourism Authority, CEO.
Mepa kyerɛ o, dwumadie yi a mo ahyehyɛ no fɛfɛɛfɛ yi, so far, wohu ne sɛ? Ah, so far, I will say, say so good. Wohwɛ a, wei deɛ, nka n'ahyɛseɛ. Adwuma bi a wo starte na ɛyɛ fɛ sei a na ɛyɛ sɛ awerɛhyerɛmu wɔ mu na ɛyɛ sɛ wohwɛ a ɛbɛkɔ anim. Ɛɛ yɛhu sɛ ɛba no ɛɛ kwawu a akɔyɛ sɛ Easter na dodoɔ no aba ha. Nti ɛne kwawu Republic, kwawu ɛɛ Professionals Network, ɛne kwawu Forum, ɛne kwawu Tourist Development Initiative yɛn nyinaa na yɛadwene ho sɛ yɛmpɛ Mmerɛ bi a yɛbɛtumi asa atwe dɔm aba ɔman yi mu. Yɛnim sɛ kɔwofoɔ bebree ato apete wɔ ɔman yi mu ne amanɔne, na yɛde initiative bi ba a ɛbɛtumi ama wɔn nyinaa aba ɛbɛboa. Nti yɛnkɔ kwawu no sɛdeɛ yɛahu no nnɛ no, wotumi hwɛ a na ɛsɛ aba aba abɛgyina

Na tourism ho mfasoɔ no abɔ apete ma obi anya ne deɛ. Mpakyɛw eh, nea etwa toɔ koraa no, dɛn na woka kyerɛ wɔn a wɔantumi amma? Ɛyɛ kwafoɔ a ahodoɔ a ɛwɔ aburokyire, dɛn na woka kyerɛ wɔn? Mfin sɛ wɔn amese deɛ, nanso ɛnyɛ one off program. Afi biara yɛne eh, saa kuokuo yi a mebɔɔ din MP ɔwɔ ha, eh, Mpraeɛ so, Sɛtɛ Champɔn, Honourable Brian Champɔn, wɔn nyinaa ka ho na yɛdi saa dwumadie na ɛde mpuntu aba yɛ tourism mu ne nsrahwɛ mu nti wo a wantumi ama no yɛsrɛ wɔne na hɔ afra sɛ yɛbɛsan aba ne yɛba a ne yɛfrɛ no yɛnkɔ kwawu kwawu homecoming 2020 afei na yɛbɛbɛ rolling over yɛda ase ɛsɛmɛ da ase